Kien hemm kien hemm speċjal taħdida li kienet għaddejja fil-break eh, rigward eh, rigward il-love in Malta, eċetera, eċetera. X'inhu il-tipo jien kont naħdem magħhom? Mhm. X'inhu punto di vista tal-loving tijak fuq il-loving Malta vizavi eh, Biżofi il-bixra politika tagħhom. Mela, il-perception hemm barra, stidli, li l saqsejt. Taf, tafni, għara drajni. Il-perception hemm barra illi hija ehm, website eh, illi hija anti-government, jivri anti-the Labour government. Dik il-perception hemm barra. Hmm. Illi eh, u kienet ukoll anti Adrian Delija meta meta Adrian Delija kien għadu hemm. Hmm. U ssib ħafna common narratives illi min huwa ehm, anti-labor huwa wkoll anti-delija u viċi versa, ġifieri ah, ah, ah. biex qed ngħidu xej, xej, xej, xej. Inti x'taħseb? Eh, jiena naħseb illi Love Malta bda biex għamlu biċċa xogħol ta' barra minn hawn. Ġifieri dawn daħlu f'territorju u rnexxielhom jidentifikaw territorju illi ehm, kienu kienu efferst. Kien hawn websites fil-pajjiż, kien hawn min jagħmel eh, videos fil-websites, però l-mod kif huma kombinaw il- temi, il-mod kif prezentawhom, il-mod kif jiproġettaw il-latest news, kienet kienet ċaġa novella u they, they got results.
Il-proċess il-om ehm, fl-industrija l-lavina? Ftit, xi tlet snin, eh, ċaġet li fi tlet snin għamlu ħafna. Ma franchise jew Ija, mhm. ma franchise. Pero, eh, pero Lavin Malta per se xtrat il-franchise taħħa ġviri issa essenzjalment hija indipendenti.
U naħseb illi they manage their way through. Ġifri issa kien hemm ovvjament l-eżotu, tal l-eżotu itluq ta' ta' tal dak li huwa strateġista llum tal-PN, Christian Perigin, ma nafx kif se timpatta fuq il- fuq il-brand, ma naħsibx tista' timpatta ta'. Jiena niftakar bej, jien kont bej radio, by the way. way back. U niftakar li f'dak iż-żmien li huwa bejrejdi huwa san kontesti li llum għandu the highest numbers bħala mm-hmm. bħala audience, jiġifieri it's been like that for, for ages issa. Mm-hmm. Jien niftakar fi żmieni, jiġifieri qed ngħidu iktar minn 25 sena ilu, l-investituri dak iż-żmien kienu jinvestu ħafna fl-ismijiet tajbin bħala jocks. Mm. Ġifieri konna wieħed mill-ftit stazzjonijiet li kellna jingles vera professjonali. Mm-hmm. Il-production kienet vera tajba. Għatat il-kulħat ħajku. Imma we didn't get the numbers. Ġifri fil-bidu we didn't get the numbers. Ma żmien imbagħad eh, li ġaraw eh, l-istrateġija kienet iktar iffukata fuq il-prodott mentri l-ismid bdew siru kważi kważi anonimi. Ġifieri li inti is-selling point kien il-prodott bej radio, mhux eh, jinnaf DJ A jew DJ B, u llum jiena għad nisma' bej radio. U ma nafx minn min huma DJs, però idejja minn ma rrid tmur fuq il-bej radio. U naħseb Lavin Malta reached that point illi llum rispett kollu lejh. Minna, ma dubju li l-impetu kien Christian Perigin, da. Imma naħseb illi they, they reach that point illi eh, l-ismijiet jivri jekk huwiex eh, min huwa min huwa waraja, kważi kważi sar materjali. Mhm. Jitraxxendu. U intom ukoll naħseb you will soon reach that point. Jivri l-lum għadek int. nibda nagħmlu l-podcast minn L-lum int.
U diffiċli ġivri minn għajrek il-sistema tikrolla. Illum, illum. U le.
Tikrolla.
Għamim diffiċli s-sib xaħat jgħodna posto. Jew jekk ħajġibu xi ħadd fluq mhux qed ngħidlek inna ta' suġġerimenta. Għandu jkun almenu almenu ftit inqas minnek. Almenu li tkun kapaċi kollu moħħok ta' xorta tiegħi u xorta naħdu. Eh, għax issa l-aspettattiva tan-nies you, you have set it. Mhm. Dak li għamel Joseph Muscat. He has set eh, eh, Tista ma semmix li. Raġunġibilità.
Mela, ħamur l-ura għal. Banters, Banters. Mela, 2016. 2016, għana għedin 2021, ħames snin, ħames snin għamlu għanna ħafna. Eh, meta tikteb Loving Mall tal-launch l-ewwel ħaġa li titla kaxxaturi qed nara sew. Dak ma kien jagħmlu kaxxaturi kien tajjeb kaxxaturi. Ma, isma', ehm, jiġifieri Tissottoskrivi għal din narrativa li huma ehm, anti-government, anti xismu. Ħanidlek, meta il-realtà li jekk nieħdu ftit ftit tappi oġġettivi ġivri li saru, dawna mal-gvern ta' Joseph Muscat ma tantx kienu ehm, simpatetiċi. Bat kien hemm ukoll ma' parti mill-elementi fil-PN li lanqas huma simpatetiċi eh, daqstant, ġifieri Stephen Spiteri dan għamlu l ħajtu naqra diffiċli, mhux hekk? Hmm. Ma naħsibx li kellhom għalfejn. Għalfejn ma kellhom għalfejn fis-sens.
Għaliex Xinu għalik skontok l-rwol ta' ġurnalist fis soċjetà L-rwol ta' ġurnalist fis soċjetà huwa illi eh, jirrapporta mhm. il-fatti kif jirriżultaw, kif jirriżultaw lilu, jinterpretom ehm, u jwassalhom lill-udjenza. Però jinvestiga.
Bħala bħala parti. L-ewwel ħaġa bħala parti jinvestiga. Biex tikkossata fatt tinvestiga. Kalla tiġi bil-bol. Eħle eh, ma kultant pereżempju hawn ħafna nies li minn għalihom ġurnalisti li għaddulhom il-fatti u jirrapportawhom. Dak mhux dak dak huwa ma nafx, kumpanija tal-PR, imma minn għalik li ġurnalist. Ġurnalist huwa xi ħadd li il-fatti fittixhom hu ikun kapaċi investigaw. Għalhekk jiena d-dejja insejħ li l-nifsi ġurnalisti ma tantx ġurnalisti, jiena forsi analist, whatever. Imma fil-każ ta' Stephen Spiteri kien hemm impetus għal-Latin Malta li kellhom dan il-ħil, investigawh,
Ejdu daqsej ġara, x'kien ġara, John? Well, da kien eh, allegatament qed joħroġ Allegatament. Allegatament.
Eh, Kemm importanti dik il-kelma? Kultant kultant iva, kultant tajda biex tajda ma konna redikolaġni. Eh, imma allegatament, u forsi mux forsi din insomma, xej. Da kienet joħroġ ċertifikati tas-siklif. Ta Eh, Minħar ma biss jiltaqa mal pazjenti ah, u jitċarġihom ma nafx 5 euros, whatever. Allegatament. Ah, eh, allegatament, għadda.
Għaw minn fatt.
Eh, le, mux għamil nefat, għet ninvestigawħ. Għet ninvestigawħ fil-rati. Le, mux fil-rati. Mux fil-medical council. Fuq il-medical council, pero issa spiċċat bud rati ta' ġda fetaħ kas kostituzjonali li. Iva, ma daka għalix derlu li l-mod kif kienet jimximjaw il-kunsil Jidir li eh, kienem eh, il-kontest tal-proċedura. Il-kontest tal-proċedura.
Biex ta' ehm, għalfej taħseb li dak dan xem f'dan il-proċess li taħseb li mhuwiex l-rwol ta' ġurnalist investigattiv li huwa wkoll ċittadin ikkonċernat. Għaliex ippreżentaw fatt U f'kemm li ngħidlek, kull min għandu ehm, L-imfat tajt. Prezentaw fatt li dana dak li għattinti li għamil ċertifikati fil- Allegaw fatt.
Prezentaw. Allegaw. Esponew.
Esponew. Fil-kuntest allegazzjoni.
U l-nisem barra mluħ fatt. And that is very dangerous. Oh. That is very dangerous, but anyway. So what should we do?
Should we not uh, make any allegations? Inti sakemm sakemm inti Mela jina jina. Reġun li xaqx suppost jagħmel dak il-gaż. Iżomma f'qalbu sakemm. Li li wieħed
illi il-ġurnalist jesponi fatt jew sensila ta' fatti. Tajjeb, kif qed jarhom hu hmm. il-problema kbira l-insipi, illi once they are perceived, mill-udjenza, isiru fatt li ma jistax jinbidel. Mm, u dik dik problema għax. Because you know why? Because you know why? Because people can be fucking misled. Le, le.
Yes.
Jekk qed tajt, jekk qed tajt eh, daw jaqblu jagħmlu fatt minn allegazzjoni, mela n-nies have been misled. Għaliex. Right, in the same way li elettorat can be misled biex jagħmel żball. Għaliex, għaliex, la darba, la darba l-fatti, il-fatti ġew ippreżentati eh, b'tali mod li dan diġa huwa ħati, mhix kwistjoni ta' miżled, ta' misleading, dawna. Misreading għanzi, għax jek jien qed ngħidlek isma' allegatament. Misled, mhux eh, misled. Ma jien qed ngħidlek forsi għas eh. misled, le le le, l-ewwel misled dat. Le, jien għandek miżred. Issa qed ngħidlek misred, fis-sens li jekk jiena rajt Jekk jiena bħala qarrej rajt li eh, dan il-ġurnalist qed jallega li ġara XYZ. Però jiena bħala qarrej għamilta fatt, mela n-nuqqas huwa tiegħi. Le? Żgur mhux tal-ġurnalist li qed jagħmel xogħlu. U kif ħassewi dik is-sitwazzjoni? Billi kollok edukazzjoni naqra ħjar, billi billi trawwin politiku tagħna ma nġibuhiex

jgħallmuhielna sew kif suppost meta nkunu qegħdin l-iskola. Mhux l-għada li qatlu l-Defni it-tifel tiegħi l-iskola l-ewwel ħaġa li qalulu. Fuq Defni ma nitkellmux, eh? L-iktar fatt possibilment storikament importanti sa ċertu punt ta' dal-aħħar 10 snin ma nistawx nitħattu fuqu, għalfej ma nistawx nitħattu fuqu. Għax aqqas l-allima huma sofistikati biżejjed biex jimmedjaw diskursata bejn it-tfal fuq fatt storiku li huwa importanti li nixtarruh, il-qtil ta' ġurnalista fid-dinja moderna tal-Punent, dik problema. Il-fatt li t-tfal ma ngħallmuhomx ħsieb kritiku, ħsieb kreattiv, storja tal-ġens, l-istorja politika, filosofija politika x'jiġri. Mbagħad joħorġu mill-iskola, jew qabel ma joħorġu mill-iskola, Nibdew noħduhom il-mass meetings, One TV, Net TV, żewġ organizzazzjonijiet ehm, mhux fil-fema tiegħi huma illegali. U jinkwinaw il-moħħ ta' żgħażagħ tagħna sal-punt li ma nafux iktar nixtarru Ma nafux iktar narblu. Kull ma rridu nagħmlu, mela żomm sekonda, mela Steve Spiteri minn ta' kontrina, mela da fatt. Eh, le, da minkejja, minkejja li l-ġurnalist jgħidlek allegat. Steve Spiteri ta' kontrina, mela dak fatt. Eh, Keith Cambry, le dak favorina, mela dak mhux dak mhux fatt. Eh, minkejja dik allegazzjoni hija stupidaġni. U aħna hekk narblu għall-politika u Malta fil-biċċa. Naqbel miegħek, ta' qed naqbel miegħek. Mm-hmm. U dak dik il-perikolożità, issa jista' jkun is-soluzzjoni hija dak li qed tajt int li fil-lider edukattiv mm. l-istudent jingħata iktar taħriġ ta' analiżi, ta' kritika.